Léif Kolleeginnen a Kolleegen, Dir Dammen an Dir Häre vun der Press, mat dëser Resolutioun, déi ech hei wëll virstellen, soll eis Virwalcampagne lancéiert ginn. Déi Resolutioun ass d'Resultat vun enger räiflecher Diskussioun am Aarbechtsgrupp Walen an dono an eiser nationaler Koordinatioun. Si füügt sech an an eng strategesch Diskussioun, déi mer ugefaangen hunn op eisem interne Seminaire, dee mer zu Réimech haten, direkt no de Gemengewahlen, an dono och op der NATCO weidergefouert hunn. Dës Resolutioun baséiert och op éischte Resultater vun enger Rei vun Aarbechtsgruppen, déi méi oder manner wäit an hirer Programmaarbecht fortgeschratt sinn. Mir sinn derbäi, déi Aarbecht an der NAKO virzestellen an eng Rëtsch vu Schwéierpunkten als Bausteng fir eise Walprogramm z'entwéckelen. D'national Koordinatioun ass, an dat ass och e Resultat vun eiser Statuten, Reform, déi mer op dem véierzehnte Kongress virun engem Joer ugeholl hunn, amgaang verstäerkt zum eigentlechen Zentrum vun der politescher Elaboratioun an Diskussioun tëschent de Kongresser ze ginn. Virgestallt an ugeholl goufe scho Bausteng zum Thema Wat wier e Wuesstum? Bausteng, déi vun der Aarbechtsgrupp Ekonomie presentéiert gi sinn. Virgestallt goufen och Bausteng zum Thema, Wat fir eng Deelung vun der Aarbecht? déi vun der Aarbechtsgrupp Aarbecht, Soziales a Gewerkschafte virgestallt gi sinn an déi nächste Mëttwoch sollen ugeholl ginn. Woubäi ugeholl just heescht, si sollen d'Diskussioun vum Walprogramm lancéieren, dee mer elo wëlle féieren. An eng Diskussioun, ech wëll et betounen, déi ergebnisoffen soll gefouert ginn. Virgestallt ginn nächst Woch och d'Bausteng vun der Aarbechtsgrupp Feminismus. An der Diskussioun abegraff sinn och aner Aarbechtsgruppen, wéi déi ekologesch, déi international, déi zum Thema Integratioun, déi iwwer Schoul, Wéi och eenzel Leit mat Sachkenntnesser zu bestëmmten Themen. Eenzel Kapitele vum Wahlprogramm sinn och schonn amgaang geschriwwen ze ginn oder si schonn geschriwwe ginn. En éischten Entwurf vum Wahlprogramm wëlle mer Mëtt Abrëll ongeféier an d'Internet setzen an dann och Diskussioun doriwwer féieren, net nëmmen intern, mee och ëffentlech. Dës Resolutioun kann duerfir villes, mee si kann net alles. Si kann de politesche Kader setze vun der Diskussioun, déi mer wëlle féieren. Si ka Richtungen uweise vun engem ambitiösen a glaubwürdege Programm, mee si ass nach wäit dervun ewech, selwer dee Programm ze sinn. Dësen Text ass och bewosst einfach a verständlech geschriwwen, esou wéi dat iwwerens och e Wonsch war vun de Leit, déi um Seminaire zu Réimech zesumme waren. Nodeem ech dës Precautiounen geholl hunn, wollt ech dann am Numm vun der Aarbechtsgrupp Walen a vun der NATCO dee Resolutiounstext hei kuerz a plastesch duerstellen. Ech wëll awer och soen, dass mer deenen alleguerte Merci soen, déi un deeër Elaboratioun vun deem Text bedeelegt waren, a virun allem och eisen Kollegen vum Staff, Virun allem de Marc Keup, dee vill hei un deem Text geschafft huet, och de Steve Biver an d'Lynn Wies, déi hir Contributioun dozou gemeet hunn, ouni déi deen Text hei elo net an där Form géif virleien. En éischten Deel vun der Resolutioun, Der hutt se virun Äech leien, dréit sech ëm den Thema, Wat leeft an eiser Gesellschaft falsch? Sechs Kategorië vu Problemer, déi sech der Lëtzebuerger Gesellschaft stellen, ginn am Ufank opgezielt. Éischtens ass d'Lëtzebuerger Gesellschaft ëmmer méi eng Gesellschaft gi vu sozialen Ongläichheeten. Doriwwer täuschen d'Zuelen iwwert de Pro-Kapp-Wuesstum, dee jo angeeblech ee vun deenen héchste weltwäit ass, wäitgehend ewech. Den Undeel vun der Aarbecht un dem Räichtum ass méi niddereg a Wierklechkeet wéi an all eisen Nopeschlänner. Et ass kaum och am ëffentleche Bewosstsäin, datt d'Bruttolounkäschten, ech schwätzen net vun den Nettoléin, hei méi niddereg si wéi ronderëm eis. D'Betriber sinn och wäitgehend vun hire Steierobligatiounen entbonnen, déi ginn ëmmer méi vum Salariat gedroen, e Salariat, wat selwer ëmmer méi vun Ongläichheeten Betraff a bedreet ass. Mat 16,5 Prozent ass den Aarmutsrisiko zu Lëtzebuerg ee vun deenen héchsten, och bei de Leit, déi eng Aarbecht hunn. Dobäi ginn awer grad ëffentlech Servicer, déi dat solle kompenséieren, duerch sozial Ëmverdeelung attackéiert. Firwat? Ma ganz einfach, well Räicher Keng Steieren méi wëlle bezuelen oder esou wéineg Steiere wéi méiglech wëlle bezuelen. Zweetens si Verschmotzung vu Loft, Waasser a Biedem a Réckgank vun der Biodiversitéit eng Begleiterscheinung vun engem Ressourcëverbrauch, dee méi héich ass wéi dat, wat mer a Wierklechkeet packen. Drëttens ass dee Wuesstum net begleet vun enger paralleller Entwécklung vun den ëffentleche Servicer, Stéchwierder, Wunnen, Ëffentlechen Transport, energetesch Transitioun, Schoulsystem och. Véiertens ass d'Finanzplaz deelweis op Sand gebaut an ass empfindlech fir ekonomesch a sozial Krisen, déi eis budgetär Méiglechkeete séier a Fro stelle kënnen, méi wéi an all anerem Land. Fënneftens baséiert deen ongläichverdeelte Räichtum dorop, dass déi, déi e produzéiert, dat heescht déi Leit, déi schaffe ginn, ëmmer méi am Hamsterrad Sëtzen, fir hiert Liewe kënnen ze bestreiden, Logementspräisser, déi fortfléien, en ëmmer méi flexibelen Aarbechtsmoart, eng Ausdeenung a Verdichtung vun der Aarbecht, ëmmer manner Zäit fir seng eegen Interessen a fir d'Famill. A sechstens, déi demokratesch Fraktur, déi sech net nëmmen doranner äussert, dass e groussen Deel vun de Leit kee Walrecht hunn, mee och doranner, dass d'Leit alleguerten vu den ekonomeschen Decisiounen ausgeschloss sinn an déi demokratesch Institutiounen ganz dacks wéineg transparent funktionéieren. Mer schléissen also aus deene sechs Feststellungen, dass den aktuelle Gesellschaftsmodell zu Lëtzebuerg trotz ekonomeschem Wuesstum laangfristeg net kann drobar sinn a laangfristeg net erdrobar ass. En zweeten Deel vun der Resolutioun dréit sech ëm den Thema, Wat fir eng Strategie fir wat fir eng Gesellschaft? Mer fuerderen eng alternativ Visioun an, déi noutwendeg an och wënschenswäert ass, wéi et an eisem Text heescht, eng zukünfteg Entwicklung, déi sech ronderëm dräi Achsen dréine soll, éischtens eng Gesellschaft mat enger aktiver Demokratie, Och an den ekonomeschen Alldagsfroen an op der Aarbechtsplaz, mat engem Ëmgang vun de Leit ënnerteneen, deen op der Gläichheet an op der Zesummenaarbecht an duerfir noutwennegerweis och op der individueller Entfalungsméiglechkeet berout, mat enger Gesellschaft schliisslech, déi den dem Kommerz an alle Liewenssphären Paroli bitt, awer der allgemenger Verbesserung vun de Liewens an Aarbechtsbedingungen absolutten Virrang gëtt. Zweetens eng Gesellschaft, déi och déi zukünfteg Generatioune respektéiert, andeem se an Aklank mat der Ëmwelt ass, op erneierbar Energië setzt a schounend mat den Energien a mat der Landwirtschaft ëmgeet. Drëttens eng Gesellschaft, zu deeër och jiddwereent a jiddwereen entspriechend sengen och steierleche Capacitéite bäidréit. ouni sech senger Verantwortung ze entzéien, wou et also och staark ëffentlech Servicer a solidaresch sozial Systemer gëtt, eng Gesellschaft, déi hirer Responsabilitéit géintiwwer vun der Welt, och bei der Friddenserhalung, bewosst ass. Dat, léif Kolleeginnen a Kolleegen, dat ass eis strategesch Ausrichtung. Et handelt sech hei ëm d'Häerzstéck vun eiser Resolutioun, Et ass op deeër strategescher Ausrichtung vun der Gesellschaft, wou mer de Kampf ëm d'Iddien am Alldag wéi och laangfristeg engagéieren a gewanne wëllen. Et geet net drëms, d'Realitéit un eis Iddien unzepassen, mer si keng Ideologen a mer erzielen och keng Geschichten hei, mee drëm, eis Iddien aus der Realitéit afzeleeden. An et geet dorëm, déi Realitéit ze transforméieren Do wou et noutwendeg ass, net do wou se haut schonn Rechter séchert. Et ass duerfir noutwendeg, datt d'Leit selwer de Pouvoir ausüben, deen se an der Verfassung just theoretesch hunn, andeem se all puer Joer hiert Wahlrecht benotzen a gläichzäiteg afginn. Et ass och doriwwer eraus laangfristeg noutwendeg, dass déi, déi all Wäerter an der Gesellschaft schafen, och selwer iwwer déi Wäerter verfügen. Et ass en historesche Block, dee mer hei mobiliséiere wëllen, dee vun de Leit, déi schaffe ginn, déi sech forméieren a weiderbilden, déi sech ëm Hir Matmënsche këmmeren. Et sinn d'Interesse vun deene Leit, déi mussen am Virdergrond stoen a sech an der Beschlossfaassung op allen Niveauen erëmfannen. Mer sollte bereet sinn, breet gesellschaftlech Ännerungen unzestriewen, op allen Niveauen, wou dat méiglech ass. Wa mer wëlle kredibel sinn, musse mer bereet sinn, eis Responsabilitéiten z'iwwerhuelen, wann den Interessi vun deem historesche Block vun der Aarbecht a vun der Kreativitéit a vun der Matmënschlechkeet, dat erfuerdert a wann d'Mobiliséierungen an déi Richtung lafen, och dat hu mer an der NAKO a Virbereedung op déi Diskussioun hei festgehalen, et ass net méi an net manner wéi eng demokratesch Revolutioun, déi mer laangfristeg ustriewen. An aus de strategesche Konklusiounen, déi ech Iech elo virgedroen hunn, erginn sech schliisslech an engem drëtten Deel vun der Resolutioun eng Rei vun Diskussiounsvirschléi an dräi Richtungen. Et ass deen Deel vun der Resolutioun, deen drëtten Deel, deen am onkomplettsten ass, deen och am onzefriddenstellendsten ass, deen och am onpretentieuxsten ass, well e just pauschal e puer Pisten ugi wëll, déi mer nach weider verfolge wëllen a mussen. Alles dat muss elo dem internen an och dem ëffentlechen Diskussiounsprozess, dee mer féiere wëllen, ënnerworf ginn. All déi Texter, wéi och all Ännerungsvirschléi, déi hei virleien, ob se elo ugeholl oder afgeleent ginn, sinn net als definitiv ugeholl oder afgeleent ze betruechten. Dës Resolutioun wëll keng Dieren zoumaachen, andeem se Grenze setzt bei eenzele Punkten. Si wëll net laang Bekanntes opwiermen. Si wëll och keng Erweiderungen erabrénge bei Themen, déi nach net am Hibléck op d'Programmdiskussioun undiskutéiert goufen. Et wier gutt, wa mer dat och giffen an der Diskussioun herno berücksichtegen. Also, dat alles virausgeschéckt. Dat éischt Ënnerkapitel vum leschte Kapitel, wou eis Fuerderungen dran enthale sinn, ass iwwertitelt Eng eco-responsabel Wirtschaft am Dingscht vun alle Mënschen. Am Mëttelpunkt stinn dobäi éischtens eng ekonomesch an ekologesch Transitioun, déi vun de Méiglechkeeten ausgeet, déi um Terrain verankert sinn an eiser Industrie, wa se dann ideologesch tragbar ass, an eisem Handwierk, an eise Commercen, an eiser Landwirtschaft, an der Économie solidaire. D'Wirtschaft muss der ganzer Bevëlkerung dingen a muss och complémentaire an net concurrentiel zu deeër an der Groussregioun sinn. Zweetens wëlle mer eng digital Ekonomie, déi kooperativ a responsabel ass an net vu grousse Multien dominéiert gëtt. Drëttens wëlle mer den ëffentlechen Debat iwwer eng nëtzlech ekonomesch Weiderentwicklung féieren. Véiertens soll zesumme mat den internationale Kontrollinstanzen d'Steierflucht bekämpft ginn. A fënneftens sollen d'ëffentlech Finanze gestäerkt ginn, andeem déi mat deem gréisste Besëtz, dorënner déi grouss Gesellschaften, méi staark erugezu ginn. Dann hu mer eist zweet Ënnerkapitel genannt, en neie sozialen an ekologesche Modell, deen och verwierklecht ka ginn. Mer deklinéieren dat a siwe Punkten. Éischtens ronderëm d'Revaloriséierung an d'gerecht Opdeelung vun der Aarbecht, déi fir eis en zentrale Begrëff ass, ziele mer eng Rëtsch vu Chanterchen op, déi Erhéijung vum Mindestloun, Reduzéierung vun der Wochenaarbechtszäit, eng Verbesserung vun den Aarbechtsbedéngungen a Richtung vun esouwuel Autonomie a Selbstverwierklechung wéi och bessert Verbanne mam Familljeliewen. Déi konkret Virstellungen do derhannert si mer am Gaang z'entwéckelen. Zweetens, d'Ried am Rand fir eng universal Sozialversécherung als Bestanddeel zum Zougank zur Aarbecht fir jiddwereen. Och dat si mer am Gaang ze konkretiséieren. Der NAKO leie Virschléi fir nächste Mëttwoch vir. Drëttens wëlle mer antriede fir gratis ëffentlechen Transport a gratis Kannerbetreiung, wéi fir d'Generaliséierung vum Tiers payant bei de Gesondheetsdingschter. Véiertens soll den Accès zur digitaler Welt fir all Mënsch verbessert ginn. Fënneftens soll wesentlech méi vun ëffentleche Gelder an de Logement investéiert ginn. Och hei Nenne mer keng Detailer, obscho mer laang schonn déi Detailer a ganz ville Froen entwéckelt hunn als eenzeg politesch Kraaft hei am Land. Mir hunn nämlech viru Kuerzem eng Proposition de loi an der Chamber deposéiert vu 44 Säiten, wou mer am Detail eis ausenanersetzen mat der Präisentwicklung vun de Loyeren. Sechstens a siwentens gi mer eng Partie Pisten un am Energieberäich a beim Environnement, wéi zum Beispill eng Taxatioun vun der Verschwendung, wou mer och an de Gemengen eise Modell vu gestaffelte Waasserpräis scho laang chiffréiert hunn. Eist drëtt a lescht Ënnerkapitel bei de konkrete Virschléi heescht dann, eng Gesellschaft, déi egalitär an aluedend ass. woumat mer, wéi ech mengen, e staarkt Zeeche setzen, géint déi zouhuelend Tendenzen net nëmme vu Friemefeindlechkeet, mee och vu Klassendünkel géint déi Aarm a géint déi Prekariséiert am Allgemengen, déi an eiser Gesellschaft vermëttelt gëtt. An zwar net nëmme vermëttelt gëtt vu rietsextremen Ideologe wéi déi vum Holzwee 2050, déi elo bei den adr geflücht sinn, mee och vun der herrschender Ideologie tout court. Déi drëtt grouss Iddi fir eise Programm gëtt an zéng konkrete Punkten, Punkten, duergeluecht, déi folgend Secteure betreffen, den Zougang zur Kultur, zur Schoul, zur Universitéit, d'Verbesserung vun de Perspektive vun deene Jonken, d'Abezéie vum Vun alleguer an Decisiounsprozesser op allen Niveauen, bessere Schutz fir Flüchtlingen, mee och méi Betreiung fir al Leit a bedürfteg Leit, bei deeër all d'Käschten iwwerholl ginn, Moossname géint d'Prekaritéit, besonnesch vun de Fraen, a Promotioun vun der Gläichheet vu Fraen a Männer op der Aarbecht an och doheem. Domadder wier ech mam Exposé vun dëser Resolutioun fäerdeg. Mat dësem Kongress gi mer mat eisen Iddien an d'Ëffentlechkeet. Heimadder fänkt, ech hunn et scho gesot, eis Precampagne un. Vun elo u musse mer méi wéi jee d'Ëffentlechkeet am Fokus hunn. D'Myriam huet et scho gesot, et muss, mer mussen derfir suergen, dass méi op eis gelauschtert gëtt, an do musse mer Efforte maachen, net nëmmen eng Nabelschrauw bei eis selwer maachen, mee och no bausse kucken, mat de Leit schwätzen, an dat ass och wat mer elo wëlles hu wellen. E gudden internen Diskussiounsprozess ass nach laang keng gewonne Wahl, en ass awer noutwenneg fir d'Wahl ze gewannen, an domat wëlle mer, mengen ech, eis Diskussioun hei ufänken. Ech soen Iech Merci.